Selamat malam bala peninga. Nyadi kitai sekali tu begulai begaru ba jerita iya nya Bukit Sepagok Rengat ke Semilan. Nyadi nibuh kitai bemasau ke jam lalu terus kaku tampung iya tau. Pia ke munyi iya bala peninga. Datai ditanyu, puas amat ati Ros udah ngereja ke sena. Ada panjai tu chum puas ati iya. Space ai nuan sena. Anang uji nuan deka mayar enggau aku. Nya baru mimit aja. Mayuh agi pekara ti ka nyadi ngagai nuan ila. Enti aja. Ko Ros tuchum singit sambil ngetik-ngetik ke gari ke diredai iya. Betis ga demaram tepangka ba tangga. Lengan ga rajai dikeraus papan tepelian. Nya begadai-gadai tudah sena mulai kediri ke atas. Semuti kena ngarayap. Pedis amat asai nya ditat ke iya. Enda nyangka iya sampai baka nya sekali terus ngereja ke iya. Baka ni meh ka betulung enggau indai iya nurun gawa enti kaki pedis baka nya, nya ngerunding utai kia ga sena. Udah iya datai dibilik, dia iya lalu ngenuduk ke diri ba dapur betunga enggau ika iya indai mau ke benung bekindu ba dapur. Iya lapa nuan adik. Pejalai ti kenyingka, nama pemedis nuan? Apu, balat amai betis nuan nya nemaram. Tu lapa ga lengan tu nyau baka ke keramek mayau, ku indai Mau megai-megai jari senda. Osh, anang balat megai ai ka. Ai pedis bepedi, ku senda. Anang nginzit nuan, aku ngangau kinai dulu. Peda tah datai indai ba nying nyau gesah-gesah besinta ke kain ngelawa anak iya sena. Datai iya dia lalu nanya ke pemedis sena, Lapa nuan tu? Kati tau baka nya? ku iya sambil ngama lalu ngalih-ngalih ke lengan sena. Terap aku tadi indai, maya aku nurun ka ai tadi, ka nyau ai tadi. Tangga bangat licin dindi aku. Nya ngujung ke aku nyau terap tingkap, ko Sena. Ditu dulu nuan. Aku ngangau kaki agum nuan dulu. Engka iya bisi ubat ke nang ubat tu. Engka tak besalah bai nuan terap kini, ko indai iya lalu angkat. Abis ka temurut kain indai banying bai berumban angkat. Ninga utai tak chapuh, ngenguk sendi ke baru datai ari bilik besai. Nama utai ita ngasuh kita nyu tachuh pagi tu? Ku Sendi. Eeh, begau ka dei sena nya terap ke malat nya maya ke nyawa ai kai tadi, ku Indai Mau nyaut Sendi. Umm, kombai aku utai nama enda. Utai mimit aja nadai bedarah pan, ku Sendi bekerendut dada lalu nguing pansut ke ruai. Nadai pejalai bukai nama iya nyadung. Sigi ba Rosdin palan iya. Ai, tumu enggau nuan kitu sehari tu ai. Enda kala tumu baka tu. Ukai ke nuan jam maya tu empai dani, ko Ros nanya sena enggau Tuchum ti baka ke nyidiu. Sapa madahka aku empai dani? Orang nyau chapuh baka burung makai buah kara tambah ga nyawa indai nyau dedurah bejaku ba dapur. Pedih pending ku ninga. Manah aku bejegau ngagai nuan kitu, pia aku sendiri. Eh, Ros, sena din benung pedih kaki bai terap nurun kai pagi tadi. Nama pemedih iya nya bisi sanggup paut enggau nuan? Uji nuan madah terus terang enggau aku, ku Sendi nanya Ros sambil melut-melut mata. Sendi tu sigi orang tak panjau jaku, enda ngalau-ngalau nama utai dikenggai iya. Tadi nuan madah iya terap. Nama nuan nuduh bisi sangkut paut enggau aku deh? Ko Ros nyaut enggau nyawa ti enggau nengih sendi. Ka apa pedis ati iya ninga tanya sendi munyi nya. Enti nuan amat nadai nibuh nengih aku bekenyau ai, tang enti nuan nemu aku bisi jaga nuan. Anang berani nuan negau medis madik ku, ko sendi nunjuk ke jari ngagai kening Ros. Udah meri jaku ngagai Ros dia sendi alu mulai kediri. Pedis amat ati Ros empiak ke seni. Laban enti rat enggau iya udah berani meri jaku ngagai iya bekenya, ngelama tu nadai siku orang tau mantah jaku iya. Semua jaku iya sigi dititih ke bala kaban iya magang. Enti enda baka nya, orang ke enda dititih sigi dikelaung ke sida iya. Berani nuan seni. Enda ngawa aku enda takut. Nora bisi enggau aku. Aku enda ke irau enti nuan ka nanih ke madik nuan sena. Mayuh agi orang bukai ti ninga jaku aku. Seduai ka dua iko aja. Ko Ros begenggam jari ko Ros begenggam jari gidan sambil ngentek-ngentek ke kaki. Di dapur sida indai banjing. Dia manang amba udah datai mai perengka kena ngubat uchu iya sena. Ati agi enda nyamai ingat ke mimpi iya demalam. Tau sari tu senang kena tinggal penusah ga. Nya ti ngasuh ati iya balat irau. Tentang ni pedih tu, aku ka meda enggau uji unyung kaki nuan uchu, ku Manang Amba sirih pinang enda tau pungkang ari nyawa. Semampai kunyap-kunyap dia sena nguji-ngunjurka kaki iya, berasai pedis kaki iya diunjur dindik pan pedis mega. Ooh pensaleh dalam nyin kaki nuan tu cuk anang irau nuan engke aku ngumat kaki enggau ubat enda pensaleh ko iya manah ngaba pan mantai ko ubat enda pensaleh dipurus purus iya senentang ke pedis nya sambil iya murus sambil iya muchau. Iya. Iya meh utai engka kai ga senan sepe ta pedih. Udang uchok ti enda gerai pila rusa ngangau ka aku bau ga kita. Sitai agei anang guai gawa ke tanah nuan meh apa hari tu. Kelebih agei nuhun kai bisi indai nuan uchok seni nya nyau bebasok. Ko manah ama, sena mina nagun ke bala aja. Se se sena bisi ditu nuan, ko Anggik rerauh nukang ke pintu. Hoi Anggik, ingau amat nuan, kati nuan enda meda anak orang tinduk, ko Sendi ti benung ngelipat gare. Terubah iya meh iya nya ngelipat gare. Laban ke sena enda entu dapat, semadi meh. Giga nuan ke dapur kin din orang, ku Seni. Au meh, ku Anggik nyau lelese diperak Seni. Datai ia ba dapur peda ia Sena duduk nyadih ba dinding. Nyau tekenyit Sena meda pala Anggik nyau ngemesua ba mua pintu. Nuan nya Anggik, lalu meh duduk kitu. Nama pejalai nuan lemai kitu? Ti nuan ngiga wat mika enggau apai mau nadai seduai ah nyau nurun bebai sebelah babah tadi ko sena enda aku ngiga wat nuan ngiga aku punga mai nuan temu legi ba endur sesari nya ko anggik tetuchum indai mau ninga utai padah ka anggik ai. Nadai angin nadai ribut kemaya start tinggal bas aku enti pia ko indai mau nundi sena shh amai ninggal orang ninga anggik tu inga ndau nyawa madah padah kia enda ulih bisi pemedis aku ko sena anggik mina nanggun kepala aja. Kejat kejat kaki anggik mansa bilik besai sida tuai rumah. Nya meh dia dipelut ke seni mata deh. Benung iya mansang ke ruai sida punggah ba setek ujung nyit. Dia iya bepansa enggau Ros ke benung nepas uras ba ruai. Yii anggik tu kejah kejah mansa ruai orang. Kati enda meda orang nyapu. Datai hari ni nuan ah? ko Ros nanya iya. Datai bilik tuai rumah adai udah ngindik indu perampas indik nuan ga ruai aku ko ros bejaku mut mut anggik nama kebuah nuan ke bilik tuai rumah tadi ko ros bejaku nalai sanggik laban ke ka nemu nama kebuah aasuh pun ga madah ke sena. Kadang terus kadang enda ga jako anggik laban ke pandak dilah. Ohh padah ke nuan ngagai pungga nyadi legi legi aku ngumbuk sena nurun. Ko Ros tuchum. Ada bebungai ati iya nyangka diri ulih betemu enggau pungga. Nadai kala manah runding iya nya meh ka betemu enggau pungga ke Batang Enal. Kumbai nuan sapa aku sena. Senang-senang nuan ngerampas utai aku. Aku lebih agi senang ngerampas baru, ku Telai Ros dalam ati. Jampat-jampat iya nepas uras ba ruai laban gagit ati ka betemu enggau Punga. Datai di ruai sida Punga. Bekeni Danggi, nama saut sena? ku Punga nanya iya. Anggik pan lalu begaru pala. Nyau nai ingat nama utai ka dep adah ke iya. Nya siti penyakit anggik tu udu nai ingat. Nyau rangap rangap pungga ke nganti saut ari anggik nya. Nya. Nyadi? Nya nyadi. Enda enda enda. Se se senang pedih kaki. Ko iya. Anggik anggik sekali madah nyadi. Sekali madah enda. Ti kaki iya pedih enda meh nya, ko Punga. Aram bakih nurun berikan kitai malam tu, kada ke ai manah enggau endur nyala. Enda nentu besai. Ka ke keruh bisi enggau ga anak ke seradak, anak baung, ko Punga mai bala bakih iya. Udah mela diri lemai nya, ada ngesip diri meh Ros. Indai iya ke benung nangkup laluh lauk semina nyeling-nyeling aja meda ulih anak iya. Ka kini nuan tu? Bekain batik indah malam tu. Besido-sido, bekupu nyau penuh mua. Nselup nyau chirak-chirak. Nama bisi anak temuai? Kain aku ke baru ukai tau berapai ti udah pungkau nuan. Pungkau belama-lama nuan kain. Nama kena aku enggau orang berami ila? Gawai ukai nyenda lama da agi. Nama udah temu getau. Nyau semak da ga ari gawai? ku indai iya kuchau-kuchau. Eeh, indai tu. Anang bangat kelalu bekira neh. Ka agi nuan meda kain nuan tu empa sampuk, empa gerinang dalam lemari. Siku aku aja anak nuan. Enda ga ngasuh, ku Ros nyaut indai iya. Ukai enda ngasuh. Aku nanya nuan ka kini nuan nyau bau wangi minyak kelapa malam-malam tu? ku indai iya majak nanya. Eh nadai kini-kini. Malam tu tinduk enggau Nora aku. Anang ante aku pulai, ku Ros. Indai iya mina ngilik kepala aja meda ulih Ros. Udah semua orang nadai agi bekesipak sebelah ruai. Dia Ros belubah-lubah pansut nurunka ai. Datai ba tangan tangga penurun kai dia iya belalai ba pun lensat ti tisi tangga berati ke punga udah nurun ke bedau. Nyau pemuas iya belalai nganti ba pun lensat dia iya nyenguk baru ba ngagai jalatung. Peda iya siku lelaki udah duduk dedugau melakang malik ke tuchung bukit sepaguk. Udah datai meh punga pia ku dalam ati iya. Lingut-lingut iya bejalai nurun tangga manih enggau ga ari malam nya. Nyau dipeda senayak bulan dalam ari. Datai ba jelatung, nadai nyapa, nadai nanya semua. Iya lalu mampur mata orang laki nya ari belakang. Nya, bala peninga. Uji kita beratika utai ke dipadahka Anggik ngagai iya tadi. Nyadi Anggik tu tadi madah ngagai Pungga tu iya nya sena tu enda nyadi au enda nyadi betemu enggau iya. Ba Jelatung ko sida iya kata ni. Nyadi meda kena nyadi betemu enggau sena ba Jelatung dia pungga tu tadi lalu mai bala iya beli ikan malam nya laban ai nya manah ko iya endur nyala. Nyadi tudah Ros tu tadi nurun nurun ke Jelatung dia iya tepeda ke siko lelaki ti udah nganti lama ba Jelatung. Dia iya datai enda nyapa. Nadai nanya semua iya lalu mampur mata laki nya ari belakang. Nya bala peninga. Keni ke ba runding kita, punga laki ke benung duduk ba jelatung nya ke dipampur sena nya mata ari belakang. Nya dia kitai sama bala ninga ke iya au bala peninga ba regat ke sepuluh. Minta ampun bala peninga. Nyadi, kira ke nangka tu dulu aku ngelengka ke Bukit Sepagu ai nya renggat ke semilan. Narai randau bukai ngagai kita bala semua, ngarap ke kita semua tau gerai au tau nyaga pemeresi diri laban ke diatu benung tekena ke Coronavirus ba menua kitai. Enti ulih kitai diau dalam bilik aja anih pansut keluar laban nya siti jaku pesan iya nya Perdana Menteri kitai perintah munyi ku kitai ba. Selamat malam mubuk dulu aku.